Фәүзия дөрес әйтә дигән музыкаль драмасыннан Аерылышу дигән өзек. Катнашалар. Судья. Судка ире белән аерылышырга килгән Фәүзия исемле ханым. Һәм Фәүзиянең шөрепләре җитешмәгәнрәк ире Альфред. Музыкаль увертюра. Маэстро, рәхим итегез. Судья. Бер загыз теркәп утыра, чәчләрне чәчкә бәйләп. Биш судья аерып утыра, яңа гыйтләрен чәйнәп. Уф, Алла! Хатын белән ир керәләр, хатын. Исәнмесез, иптәш судья. Исән сау торасызмы? Ял итеп утырасызмы, әллә эш кырасызмы? Аерыгыз әле безне, законлап, әйбәт итеп. Таныш белеш чәйнәмәсен, чат саен гайбәт итеп. Бу имгәктән котылырга, ялгыз яшәргә әзер. Бөтен кеше аерыла, модасы шундый хәзер. Мәһабәт көтеп тилмергән тиле тундарым тузды. Шушы хәерчегә чыгып, яшьлегем зая узды. Ивановтан да көнли ул, Шакировтан да көнли. Культура әдәп белми ул, заманча, сөя белми. Фәүзия дөрес әйтә ул. Фәүзия дөрес әйтә. Аңлашылды, дуслар булды. Аерылышып ни файда? Аерылу планы тулды. Килерсез бүтән айда. Аерылышкач кем отар да, чәчәк тотып кем котлар? Әйбәт кенә чөкердәшеп, бергә торгыз, дуслар. Аермыйм. Аер безне. Ул диванда ял итә кырын ятып, чәй эчүләрен яратмыйм, авызын чапылдатып. Үзе юньсез, мәһәбәтсез, авызында сүз тормый. Газет укып яткан була, янәсе ул культурный. Кеше ирләре мал таба дөнья шатлыгы белән. Минеке домино уйный адәм актыгы белән. Алдаша белсә иде хет, хәйләләр корсын иде. Сөям иркәм, сөям җаным дип кенә торсын иде. Кайты белән өстен салып, телевизорын көйли, унга алып, бишкә сатып, бизнесмен булып йөри. Тфу! Фәүзия! Дөрес әйтә ул. Фәүзия дөрес әйтә. Эй, икегез, икегез лә, икегезнең битегез шул, икегез дә пар килгәнсез, тигез гомер итегез, аермыйм. Эй, дөнья көтәргә өйрәтәм. Эткәләп тә төрткәләп, кара кашына кызыгып, һәрәпләр булдым нәләт. Әтисе көтүче иде, чабата киеп йөрде. Этләре дә усал иде, гел миңа карап өрде. Үзе мыштым, үзе юаш, тавык та тавык инде, күреше Сафураның ире кандидат наук инде. Ай, йыр безне тик торма. Әйткәнне яхшы тыңла. Фаида Максудовна мин, Фаида Максудовна. Кая барга белермен? Ишекләр кагармын мин, кемгә язарга белермен? Права табармын мин. Права табарбыз без. Фәүзия дөрес әйтәсең. Фәүзия дөрес әйтә. Аермыйм дигәч, аермыйм. Әйттем бит инде сезгә. Килерсез киләсе көзгә, гариза язып безгә. Шулаймыни, судьякаем? Ә хәтерлисеңме соң, яшь чакларда, без әртист булып йөргәндә, бәрхет пәрдәләр ачып, син билет тикшереп тордың, ишек төбендә басып. Бер елкыш чебеш идең син, танавың юеш иде. Чатан Гаптри малае, сайрарга кереш инде. Син почет тактасындамы? Мин почет тактасында. Зур кеше булгансың икән, галстук таккансың да. Күзләрең майлы елтырый, сөяркәң бардыр әле. Назланып торма, авылдаш. Турыдан ярдыр әле. Турыдан ярдыр давай.

Ирне бераз өркетерлек чара юкмыни инде? Фәүзия дөрес әйтә ул. Фәүзия дөрес әйтә. Фәүзия туры сүзле ул. Фәүзия нурлы йөзле. Мин акыллым сиңа карап, аерылып китәмме соң? Алтын кебек әлфритемне әбижәйт итәмме соң? Әйдә киттек, Әлфридкәем, көймәне борыйк әле, судьяләргә үч итеп, ялт итеп торыйк әле! Рәхмәт, рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Әле генә сез караган спектакльнең, өзекнең режиссеры, дирижеры